Ko mātou, ko tātou ēnei e kōrero atu nei ki a koutou mai Tumeke FM, i roto i te whakaaro nui kia whakaaratia te kupu kōrero a tō tātou Kaiwhakaora hei whakapuaki i tā tātou hōtaka i tēnei atu. E te iwi kia metia ake he karakia, kia whakaritea tātou ki roto o te kupu whakaari. he hōnore e kororia he maunārono ki runga i te whenua he whakaaro pai ki nā tāngata katoa. E Ihoa e tō mātou matua kua tae mai ā mātou manuhiri. i roto i te taketake o tēnei kāinga o Ruatāhuna. Ruatāhuna kākahu mauku. Haere mai e te huna whakapae a tōku matua, nohoia te rangatiratanga o te ao kua rite noa atu mō koutou, āianei āke āke. Āmine. E te iwi nau mai, i whakatuwherahia e au tā tātou hōtaka. I roto i te whakaaro nui o te mōteatea a Te Kooti Ārikirangi Te Tūruki. E mōhio pai nei tātou i roto i te pukapuka, ka ū ana ko Whareongaonga, e toru nā mōteatea a te matua tangata i whakaaratia e au i roto i te tau 2018. o te ingoa o te pukapuka nei, ka ū ana ko Whareongaonga. Ko te mōteatea tuatahi i roto i taua pukapuka rā, Ka tū au, ka kore, kore, ka puta, te rono taranaki e hau mai nei. Nā, nō te tau 1866 te rā mōteatea i titoa ai e te matua tangata, O te tangi o tana nākau i kawea hētia ai ia me tana iwi. Nai tā Manuhiri Rongowhakaata Te Aitana-a-Mahaki ki roto o Wharekauri. I nanahi nei, ka waitohutia tētahi pire ki roto i te Whare Paremata. E kōrero ana a tērā pire kia whakahokia atu te mana ki roto i te iwi o Wharekauri. Ana i roto i tērā kōrero mō Wharekauri ka mōhio tātou i roto o Wharekauri e tīmata mai ana te Hāhi Ringatū nei. I haere atu te Atua ki te matua tangata ka kī atu, Haere mai e te huna whakapae i a tōku matua, noho ia te rangatiratanga o te ao kua rite noa atu mō koutou, mai anō i te orokohanga o te ao. Ko te mōteatea tuarua o roto i te pukapuka, ka ū ana ko Whareongaonga, ko Pinepine te kura. I whakatuwheratia tā tātou hōtaka i tēnei ata a Tumeke FM i a Pinepine te kura, ka mutu ka tātakitia ake au te rani kia tae atu i te tira hou. Tēnei te tira hou, tēnei haramai nei na te rongopai, na te rangimāria. Ana, ko te mōteatea tuatoru o roto i taua pukapuka anō rā, ka ū ana ko Whareongaonga, Kāore te pō nehi mōrika rika noa. He aha i tikina ai e tātou ērā mōteatea e toru? Na te mea e te iwi, ko a tatou manuhiri. manuhiri ataahua. Ooh. Manuhiri whakaora i te kupu korero o tenei mea o Ruataahuna, honey. uh, from the heart. Mai i te taketaketanga o te, o te manawa. Ko tae mai. Ko tae mai a tatou manuhiri kua roa nei tātou e tatari ana. Nā, manawa honey from the heart i roto o Ruatāhuna. Ko te wāhi, ko te kāinga, e mahia ana te kaupapa nei, manawa honey from the heart. Ka huaki ana koe i tō kuaha ki roto o Ruatāhuna, kua kitea te koe i te whare nei te whai a te motu. Ana ko te whai o te motu, i tapaia tērā whare e ngā koroua o Tūhoe i roto i te pakaru o tō rātou aroha ki te matua tangata, e whāia ana i nā wā tūkino a te Karauna. Ana ko manawa, uh, ko manawa honey from the heart, uh, no te whai o te motu. Haramai. Haramai Brenda, kōrua tahi ko tā tātou tamaiti a Karioi. Haramai i roto i tēnei kaupapa a Tāhua o Ruatāhuna Manawa Honey from the Heart. I roto i ngā marama nei, ka puta te kōrero. Ko Ruatāhuna Manawahani from the heart te miere reka katoa o te ao. The most beautiful tasting honey on the globe. Nā, Koinei ra. Koinei nā tamariki o te kohu. Uh, e te iwi, kia whakarongo ake tātou. Uh, ki te kai hautū, kai ārahi, tēnei māmā kuia o roto māta atua o Ruatauna, e kui. Tēnā kōrerohia mai te kaupapa a Tāhuane. Kia ora koe, Tai. Uh, Tēnā hoki tātou katoa e whakarono mai ana. Ehara mai māua ko Karioi i tēnei ata ki te whakapuaki wētahi kōrero e e pā ana ki tā, tā, tā mātou kaupapa i roto o Ruatāhuna, ana ko nā Miere o Te Urewera, Manawa Honey. Uh, nā reira e mihi ana uh, ki a koutou katoa. Uh, Me kōrero pē mai te tīmatanga i a mātou, ko mātou kai whakahaere nā whenua o te tuawhenua, koira te he kai tiaki nā whenua o te tuawhenua i roto o Ruatāhuna, ana he nahere katoa nā whenua nei, nā he maunga katoa, ana i te tuatahi me ana mātou, me pēhea hoki te whakamahi nā Ngā whenua nei, ā, kia puta ai he paina mō te iwi. Ā, i te tuatahi ka tuturu, i tuturu anō mātou ki te, te mahi nahere, te mahi rākau, ā, ki te mahi paihamu, anā, ka huri ngā whakaaro ā, ki te tuturu me pēhea te mahi mīere. Ā, nā, Pai te mīria ki a mātou nā te mea, ā, koinei nā kai ana koroua. Ā, he, he kai tino pai ki nā koroua i tērā wā, ā, e haere anō ai nā koroua, nā kuia hoki ki te, te nanao i te mīri, i roto i te nahere. Ana, ā, kua mea mātou, he pai tēnei mahi. Ā, he pai hoki mō te nahere tonu, ā, Pollination, ha, he aha te kupu Māori mō tērā, engari pollination, um, mō nā kāri, mō nā māra o te kāinga, mō nā hua rākau, uh, te pāmu hoki, nā clover o roto te, te o taota o te, te pāmu, ana he pai mō tērā, pollination. So, wērā me katoa, Ko titiro mātou ake nei pea he pai tērā. Weta he āhuatana, he hoki anō ki roto i te nahere nei, te titiro i ngā rākau o te nahere. Nahere reke i ngā rākau ka tirohia mō te mahi rākau, he rerekē. te titiro i nā, i nā rākau hai he pai mō te, te whai tia, te whai poaka, ana he rereki, ana tirohia wēnei rākau, ana ko uh, ranahauhia, pehea e nei rākau, uh, mō te mahi miere, ana i puta i a mātou, ana e toru, e whā nā miere, ā, te tuatahi ana ko te mānuka, ā, ko te rewarewa, te tāwari, a me nā, te, me te puātāne. Ana wēnei miere katoa nō roto i te Urewera, ā, ana he tino reka, tino pai ki nā tāngata, ā, katoa, ana kua tae ki te taumata o nā uh, mahi uh, co uh, competitions, nā whakataetae o te ao. Uh, ana, kua wikitoria i tēnei tau. Ana, kua mamara, akati, he pai, he pai ki nā tānata. Pai ki te ao. Ana, me mahi haere tonu mātou i tā mātou mahi. Uh, koira wetahe o nā take i oti ai e mātou, i whai ai e mātou tēnei take. Engari, um, uh, tētahi o nā tino take i mahi ai e mātou te kaupapa nei, te mahi nei, ana ko wā mātou tamariki kai te kāinga, nā me kore whiwhi mahi. Mm. Uh, ana, mm. kua, kua, kua taia e mātou te whakatū wetahi mahi mā rātou. Mm -hmm. uh, uh, whakapakari hoki a rātou i o rātou pak, uh, pukina mm -hmm. uh, kia tū ai, kia tū māro ai rātou i roto i nā mahi nei, mm -hmm. i roto i te ao hoki. Mm -hmm. So, uh, kui nei nā mahi kai te mm. mahia. Mm.
E te iwi kei te whakarongo atu tātou, e, nā kōnā kupu kei te puta i tēnei o tātou kuia o roto rua tāhuna, ko te kupu nei whakapakari, ko te kupu nei whakaora, ko te kupu nei tūhonohono. Ko tētahi o nā kōrero kua takoto i a ia, ko te tiki atu i te taonga nui o te miere mai roto i te rākau rewarewa, te mānuka, te tāwari. Kātahi ka hoatu te māramatanga o tēnei mea o te rangahau hei whakatinana. Nā, kai te mōhio hoki tātou tēnei wā o te tau, kai te pua te rākau, te, te kōwhaiwhai, te kōwhai, nea. Nā, nui atu nā kupu whakaari, nā kupu kōrero e ki ana, Ka noho ana te kōkō ki runga i te rākau kōwhai, ka inumia e ia te reka o te miere. Nā ko tā koutou miere, te tāwari, te rewarewa, te mānukai. Nā koutou i tuku atu ki Amerika. I reira nā, nā miere katoa o te ao whānui. I reira nā tohunga e whakawāwā ana I nā miere o tēnā motu, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. Ana i roto katoa i ērā whakawā e te iwi. E, kare. Ka mutu nā whakawā, ana tohuna rā, Tīmoti. E kahi. Ka tahi te, te kai whakahaere ka tū. Ko tahi ake anō te miere. Ko te ao global nei, kei a ia tētahi reka o nā reka katoa. Ana ko taua mierera, nā au, nā koutou. Nā i rongo mātou i tērā kōrero, he aha, he aha o kōrua whakaro, tō koutou rongo ana. Well, uh, tērā mahi e mahi, i mahia mai i Mereka, uh, kāre rātou nā kai whakawā i te mōhio no hea te miere, nā miere. Ai, ai. Kāre rātou, rātou te mōhio no te he pua, ai. te putiputi, ai. Uh, nā miere. Ai. Uh, kāre rātou te moho nā wai mahi. Ai. Mm. Uh, ko tā rātou mahi he Ai. titiro, uh, he wherawhera, Ai. ko te, te he te mea pai Ai. i runa i nā huatana e pāna ki te taste no aiho. Ai. Nē. Uh, nā reira, mātou kei te mea a ki nei, pēnā i te mōhio rātou no he te mīri, ah, nā wai mahi, Ai. kare, kare wiki tō, mātou i wiki tōria. Ai. Engari, nā te me kāra rātou te mōhio i wērā hua tana Ai. katoa, ana, i riro mā te mīri no waiho, te pai o te mīri, uh, uh, mā rātou e titiro. Mm. E Timoti, te kōrero a Tiku ianei, karekau nā kaiwhakawā e mōhio nā wai, nō hea, ā, i ahu mai hea. He tika tērā. Nā te mea hoki, kia kore ai te kaiwhakawā e mea, Oh, ah, conflict of interest. Right. Ne. Kia kore e tī tahataha tana kanohi ki a mea. Mm. Enari, ka waiho ki a ia ma te matamata o tōna arero. me te warehuka o tōna arero hei whakamārama ko tēhea o nā miere o te ao nei te mea reka. Nā reira, uh, e whakaaro ana ahau, ka haere rātou, ka tikina atu te miere, kua pania ki wō rātou ārero. Kua riro ma te hine naro, ma te kanohi, ma te wairua, kua kati nā kanohi, kua titiro, hmm, kua horomia. Ne. Kua horomia i roto i te whakaaro kua, ana, kua whakakīkī i nā pepa. Ā, pai tēnei, pai tērā, arā tērā. He mea nui tēnā. E, koinei hoki te ao whānui. Whakawātia koe, engari kāre koe e mōhio nā wai koe i whakawā, nō hea nā momo kai nei. He akoranga nui tērā. He akoranga tērā i a tātou hoki, kia kore ai e tī tahataha, e anō, nō mea te wahine nei a korua e whakawinihia. Arā, ka pērā hoki te Māori. Ū, tātou ētahi iwi, e hoatu ki a mea. Ū, e te iwi kia whakatā ake mātou. Kua eke tēnei wāhanga paku nei, ā, ka hoki mai anō tātou ki te kōrero. Engari, a muri ake nei, kai te haere atu tātou, ā, i a Karioi.